Mae'n bleser 'da fi gefnogi lansiad prosiect Camau i'r Dyfodol. Mae hwn yn brosiect tair mlynedd mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Glasgow, sydd wedi gynllunio i helpu i ddatblygu dealltwriaeth gyffredin ac ystyrlon o gynnydd yn y cwricwlwm newydd. Bydd e'n defnyddio arbenigedd a phrofiad y system addysg gyfan ar ymchwil ar dystiolaeth ddiweddaraf o Gymru a gan arbenigwyr rhyngwladol. Rwy am gefnogi unigolion, ysgolion unigol i fyfyrio ar eu harfer, gan archwilio sut y gall pawb yn eu cymuned o ddysgwyr i uwcharweinwyr gyfrannu at ddatblygu dealltwriaeth o egwyddorion cynnydd ac asesu. Bydd gan bob ymarferydd o fewn system addysg Cymru brofiadau gwerthfawr i'w rhannu, fel y rhain gan athrawon yn Ysgol Ystrade. Yn y man cyntaf i ni falle mewn ystrade, aethon ni ati i sicrhau bod arweinwyr yn pynciau ni o fewn yr adrannau perthnasol o fewn y meysydd dysgu a phrofiad yn gallu cael y cyfleoedd cychwynnol na i gyd drafod um, a chydweithredu gyda'i gilydd. Be ni'n ei ar dechrau pob hanner tymor a dechrau'r blwyddyn ysgol, wnaethon ni isel awr gyda gwahanol adrannau, er enghraifft y ieithoedd, um, ac ar sgwrs dyn nhw ynglyn â pa agweddau at y sgiliau rhang bersonol nhw'n gweld oedd gwendid neu falle'n ardal oedd eisiau i disgyblion uh, ystrada i ddatblygu um, yn gynnar yn y flwyddyn. Um, a trwy hynna wedyn a eto trwy llais y dysgu gyda'r um, holiaduron i'r disgyblion yn blwyddyn saith yn gynnar, uh, wnaethon nhw adnabod hefyd bod nhw'n mwyn datblygu er enghraifft sgiliau cyflwyno o flaen eraill a hyder nhw yn siarad o flaen grwpiau pobl. trwy gynnal trafodaethau gyda'n dysgwyr ni yn ystod diwedd tymor yr hydref ac yn ystod tymor, tymor y gwanwyn eleni, fe sonio nhw wedyn am y cysylltiadau amlwg roedden nhw'n gweld rhwng y profiadau dysgu ar lawr y dosbarth, rhwng y gwersi a'r darpariaeth iechyd a lles, a fe gysyllto nhw'r profiadau yna naturiol iawn gyda'i gwersi Cymraeg a Saesneg o fewn maes dysgu a phrofiad ieithoedd. llythrennedd a chyfathrebu, a ni wir yn teimlo nawr, o gynnal trafodaethau cychwynnol nad yw'r dysgwyr a, a gwerthuso'r broses na eleni, bod cyfle gyda ni ddatblygu ymhellach ar y math hynny o fapio a darpariaeth yn symud ymlaen gyda'n cynlluniau ni ar gyfer y flwyddyn nesaf a thu hwnt. Mae parhau i rannu profiadau a myfyrio ar arfer sy'n ymwneud ag egwyddorion cynnydd ac asesu yn allweddol i lwyddiant Cwricwlwm i Gymru a'i genhadaeth i baratoi ein pobl ifainc ar gyfer y dyfodol. I'ch cefnogi yn hyn o beth, byddwn ni'n cyhoeddi adnoddau cynnydd ac asesu yn ddiweddarach y tymor hwn a bydd Dysgu Proffesiynol Parhaus yn rhoi cymorth i ysgolion. a byddwn ni'n parhau gyda'n rhaglen o sgyrsiau rhwydwaith cenedlaethol. Bydd y prosiect hwn yn meithrin y sgiliau a'r ddealltwriaeth sydd ei angen i ddatblygu addysg yng Nghymru ar sail ymchwil gref. I gael rhagor o fanylion am y prosiect a sut y gallwch gymryd rhan, ewch i flog Cwricwlwm Cymru.